imma wkoll bit-twaqqif tad-Dipartiment tat-Traduzzjoni u l-Interpretar fl-Università ta' Malta. F'din ir-rokna niltaqgħu mal-Professur Sergio Portelli sabiex napprezzaw aħjar il-wirt tal-Professur Reynaud.
Il-Profs. Joe Reynaud studja t-Taljan u ggradwa fit-Taljan, Malta u Firenze u Għal ħafna snin għallem il-Lingwa u l-Letteratura Taljana hawnhekk fil-Fakultà tal-Arti tal-Università. Kellu interessi differenti, kien studjuż kemm tal-letteratura kemm tat-teatru Taljan, u mbagħad fi żmien ukoll kien jgħallem lill-istudenti tal-Fakultà tal-Edukazzjoni fuq il-pedagoġija tat-Taljan, kif l-għalliema għandhom jgħallmu t-Taljan fil-klassi. Imbagħad, iżjed tard, lejn l-2003, waqqa' fid-Dipartiment tat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni, kif kien jismu dak iż-żmien. Din kienet idea li kienet importanti ħafna, Malta kienet, Waslet biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, il-Malti ntgħażel bħala lingwa uffiċjali u allura f'daqqa waħda sibna ruħna fi ħtieġa kbira ta' tradutturi u interpreti mħarrġa professjonalment biex ikunu jistgħu jaħdmu għall-Unjoni Ewropea kemm mal-istituzzjonijiet kif ukoll fuq bażi freelance minn Malta. Dan huwa għarfu u ħoloq id-dipartiment. Għall-ewwel il-kors kien jgħaqqad kemm it-traduzzjoni kemm l-interpretazzjoni u mbagħad dawn iż-żewġ eh, oqsma eh, ġew mifruda għaliex eh, jirrekjedu ehm, ħiliet differenti u għalhekk kien hemm speċjalizzazzjoni u dejjem kien miftuħ biex il-kors ikollu kurrikulu li jkun jaqbel tajjeb ma' dak li jagħmlu barra minn Malta l-universitajiet oħra u dejjem ħadem ħafna biex il-kurrikulu tad-dipartiment tagħna jitjieb u jiġi rikonoxxut ukoll anke fuq bażi internazzjonali. Il-kontribut tiegħu fl-Istitut tat-Taljan kien ġej mir-riċerka tiegħu, pereżempju dwar it-teatru f'Malta, teatru bit-Taljan f'Malta, li ħareġ ktieb ukoll fuq dan Fuq dan l-argument kiteb ukoll xi xogħlijiet dwar poeti u kittieba Maltin bit-Taljan, kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Naturalment ta' wkoll kontribut kbir għat-Taljan f'dak li għandu x'jaqsam mal-preparazzjoni, mal-formazzjoni tal-għalliema. Ġifieri għal ħafna snin l-għalliema tat-Taljan li ggradwaw mill-università kienu ggwidati minnu u biex ikunu jistgħu jagħtu l-aħjar l-aħjar servizz, l-aħjar taħriġ lill-istudenti fit-Taljan. Meta t-Taljan kellu numru kbir ħafna ta' studenti, kien suġġett popolari ħafna fl-iskejjel u anke fil-livell post-sekondarju. Naturalment u ġie rikonoxxut ukoll mill- mill-Gvern Taljan li tah it-titlu wkoll ta' Cavaliere della Repubblika u dejjem baqa' anke meta qaleb għall-qasam tat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni dejjem baqa' marbut ħafna mal-kultura Taljana, mal-lingwa Taljana u kien interessat ħafna f'dan il-qasam. Ta' min isemmi wkoll li l-Prof. Fejno Għal żmien kien ukoll il-President tal-Associazione Internazionale dei Professori di Taliano, li hija assoċjazzjoni internazzjonali ta' studjużi tat-Taljan, u hu kien il-President tagħha għal ċertu żmien. Ġifieri kellu wkoll rikonoxximent internazzjonali tal-kwalitajiet tiegħu bħala akkademiku tat-Taljan. Jiena naħseb illi eh, fuq livell akkademiku l-Università żgur ħajbqa nfakkar għal kontribut li ta' Taljan u għat-traduzzjoni. Naturalment, il-Dipartiment tat traduzzjoni u l-interpretazzjoni eh, jaraħ bħala l-fondatur tiegħu U aħna nagħmlu minn kollox ukoll biex dan mhux biss nirrikonoxxuh imma biex nagħtuh unur għaliex eh, din l-idea li kellu, din l-intwizzjoni li kellu eh, tat il-possibilità biex eh, il-Malti ukoll jiżviluppa bħala lingwa li mhux biss hija lingwa li fiha issir traduzzjoni imma wkoll lingwa illi iżżomm aġġornata mal-ħtiġijiet kontemporanji. Ġifieri dan huwa importanti ħafna. Mil-lat uman naħseb li jibqa' mfakkar żgur għall-umanità tiegħu u għall-mod ta' kif hu kien jilqa' lil kulħadd u kien jinkoraġġa ħafna lill-istudenti u kien ikollu għal qalbu ħafna l-progress tagħhom u kien jieħu sodisfazzjon kbir Meta jarahom jiġu magħżula, per eżempju, biex ikunu interpreti mal-Unjoni Ewropea u jaħdmu wkoll bħala tradutturi Brussell, il-Lussemburgu u anka, u anka Malta eh, jilħu ċertu pożizzjonijiet ta' prestiġju.